Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи сәламгә күңел түләп чыккан салават шәрифләребез ир саен, пәйгамбәребезнең әһеле бәйтенә, сәхабә кирамнарына да безнең монда сөйләячәк сүзләребез дога-и сәлам булып ир саен. Безнең белән мөхтәрәм җәмәгатьнең мөслим бу мәҗлестә, ифтар табында, уйламагыз, Аллаһы Тәгаләнең илчеләре, фәрештәләре безнең белән утыра. Без аны күрмәсәк тә, алар безне күреп утыра! Нишләгәнебезне карап утыра, кайткач Аллаһ хозурына кайтып сөйлиләр. Шуңа күрә дикъкать белән, ихластан, Йа Раббым, шушы сөйләгән вәгазьләрне тыңлап, иманыбызны куәтләргә, ислам белән яшәргә, чын мөселман булып күчәргә насыйп булсын, татар булып түгел, илла вә әнтум мөслимун, ә чын Коръән белән гамәл кылына. Әйе, бездә бит шулай бит, бер нәрсә җитсә, җомга көне кеше үлсә, аны уже җәннәткә кертәләр уже, көтә төртә. Җәннәт субхана синең кулыңда түгел, җәннәт Аллаһ кулында. Кемгә аны бирә? Кем Аллаһ шушы җәннәт юлына кергән, шуның юлына баскан, шуңа Аллаһ насыйп итә. Ә җәннәт юлы беләбез, ул гыйлем юлы диде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Җәннәт юлы. Һәрбер юл нәрсәнең юлы бар, ә җәннәт юлы гыйлем. Димәк, шуннан аңлашыла, җомга көне үлү шарт түгел. Җомга көне башкаларда килгән юкмы? Эт тә үлә бит. Әгәр дә әҗәл сәгать җитсә, ат та үлә, сыер да үлә. Ва җомга үлү һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең нәселендә булып үлү. Сиңа бер ни файда эскерти бирми, иманым камил. Андый итеп әйтәм Аллаһ сүзе белән. Һәр сүзе дәлил белән сөйлим мин, чтобы кешедә бер нинди шик калмасын. Әбу Ләхәб кем ул? Пәйгамбәр саллаллаһу туганы Абдулла белән. Әбу Талиб кем ул? Пәйгамбәр саллаллаһу туганы, алар кая бүгенге көндә? Аллаһ та җиде кат күктән, гарештән аларга аят иңдерде. Кулы кырсын һәм җәһәннәмгә кырсын диде Әбу Ләхәбне. Әбу Талиб иман китермәде, ата-баба диненә чыкмый диде, традиция диненнән диде. Һәм шушы диндә вафат булды. Бирдеме файдаларга? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәселдә булуын бирдеме? Юк, бирмәде. Ул да булса безгә файда булса, менә Аллаһ та безгә биргән гомерне Аллаһ юлында сарыф итеп, менә Аллаһ безгә ничек кушкан, шулай яшәргә тиеш. Анда баргач, анда баҗай да юк, кияү дә юк анда. Анда брат, сват та юк, анда яклау да юк, анда адвокатлар биреп яклый алмыйсың мондагы кебек. Атмазы ситәлмисең, төрмәләрдә кала алмыйсың. Аллаһ та үзе судья, үзе, үзе хөкемдар була. Мин куркытып сөйләвем түгел, бу хак бу. Беркем дә аңа каршы каршы бара алмый, бер сүз әйтә алмый. Менә Аллаһ Тәгалә безгә гомерне бирде, шушы гомерне без нәрсә өчен тотабыз? Нәрсә өчен сарыф итәбез? Җавап бирәбез. Менә прокатный салон без әмме бездә белә, прокатный салон бар. Прокатный салоннан кышкыны лыж алдык ди. Хәзер шушы лыжны без сындырдык. Кем җавап бирә? Менә мисал, кем? Алучымы или бирүчеме? Әлбәттә, Алучы җавап бирә. Алучы без. Бирүче прокатный салонда кешеләр ул бирми. Чөнки алар сиңа бирде малны. Менә Аллаһ Тәгалә безгә бирде. Мөхтәрәм җәмәгать, гомерне, саулыкны бирде, сәламәтлекне бирде, күзләрне бирде, нигъмәтен, колак нигъмәтен бирде. Аллаһ биргән нигъмәт бик күп. Менә болар өчен без җавап бирәбез. Әгәр дә без шушы күзләребезне сарыф итәбез икән, хәрәм нәрсәгә карап, Аллаһ та сорыйчак. Һәммәбез дә сорыйчак. Ә без моны актив әйтмибез. Ник как будто менә хәзер мусульманнар, дин тотучылар, как будто икенче бер галактикада яшәп килгән кебек. Бик җиңел карыйлар. Дөнья эшенә җиңел карамыйбыз бит. Эшләр өчен эшлибез, нәрсә өчен? Дөнья өчен. Дөньяны кошташлап китәсең бит. Бер нәрсә дә калмый сиңа, үзеңә бармый. Ә бит бу ахирәт мәңгелек. Нигә без мәңгелек өчен без игътибар итмибез? Нигә шуңа карамыйбыз? Дин авыр түгел, вә ма җагаля галәйкү фид дин мин хараҗин ди хаҗ сүрәсендә. Дин авыр түгел, җиңел ди. Безән үзебез генә авырайтабыз. Муса галәйһиссәламның шаригате бит нинди каты иде. Анда бит сирек кисә киемнәре яктылар. Алар бит үзләренең кәнисәләрендә, үзләренең монастырьларында укыдылар бит. Ә безгә бит җир Аллаһ Тәгалә бирде, җирне бөтен җиргә мәчет иттем сезгә ди. Кемгә? Мөхәммәд галәйһиссәлам өммәтенә. Җиңелме? Җиңел. Су таба алмадың, тәйәммем белән укыйсың. Җиңелме? Җиңел, авырлыгы юк. Аягыңны җуасың килмәсә, читегеңне кигән вакытта тәһарәтле хәлдә Киеп куйдың читегеңне, менә сиңа мәсих тарталарсың, 72 сәгать өч сутка. Авыр түгел бит, безгә җиңеллек биргән. Ә без үзебез авырайтабыз. Кабер газабын дип пигамбар саллаллаһу әйтә. Кабер газабын шушы күрүчеләр ике нәрсә ди. Телләренә хуҗа булмаган һәм шушы бәүдә чистармаган кешеләр ди, кабердә газап күрерләр ди. Пигамбар саллаллаһу әйтте. Җәмәгать була бик куркыныч. Менә тәкәбберлек мәсьәләсендә килгәндә, пәйгамбәр ша әйтте бит, калыбында ди, күңелендә ди, бераз гына ди, зәрә ди, тары хәтлеге тәкәбберлек булса ди, бу кеше җәннәткә керми ди, исе дә хәрам моңа ди. Менә бездә юк бу. Бер вакытны Бистами Баязит хәзрәт янына бер кеше килә, "Я остаз" ди, "намаз укыйм, ураза тотам, Коръән укыйм" ди. Ничәтер бу гамәлләрендә бәрәкәт юк ди. Моны мин күп җирдә ишетәм хәзер. Бездә хәзер иман зәгыйфь хәзер. Без хәзер Онлайн режимга күнегеп, ятабыз, онлайнга күнектек, хәзер онлайн режим белән без уже күптән үзебезне җәннәттә хис итәбез. Автопилот рәвешендә без намаз укыйбыз, автопилот рәвешендә без гамәл кылабыз. Әле җәннәткә керер өчен нәрсә эшләдең? Үзеңә сорау бир. Сиңа җәннәткә керер өчен җиңел генә булмый. Менә шушы Баязит Бистами хәзрәтләренә килгән кеше бәрәкәт юк дигәч, бер сүз әйтми. Әйдә керәле өйгә ди. Өч литр банка су, өч литр банка ала, крышканы томалый, Һәм зәмзәм сулап чыга. Зәмзәм суын шушы сала башлый. Шушы кеше сорау белән килгән кеше кычкыра. Эй, хәзрәт, ди, остаз, ди, бу су керми бит, ди. Ә, ә хотя су, благослови, изге су, бәрә, бәрәкәтле су, зәмзәм суы. Керми, ди. Томаланган, ди, кереш кеше, ди. Бу кеше томаланган. Менә капкачы. Эшли торып бакыды. Менә ди, кардәшем ди, үз сораган соравыңа ди, үзең үк җавап бирдең ди. Синең ди калебеңдә, йөрәктә ди, менә йөрәктә өч бөкү тора ди. Беренчесе тәкәпперлек ди. Икенчесе көнчелек ди. Өченчесе саранлык ди. Әйдәгез шушы нәсихәт ишеткәч, бездә юкмы болар? Булса алып ташлыйк. Менә бу тәкәпперлек җәмәгать. Тәкәпперлек ул бик куркыныч. Һәм икенчесе рия. Менә бүгенге көндә показуха, Белән шөгыльләнә. Диндә дә шушы хәл, кызганычка каршы. Хәзер шундый дәрәҗәдә итте, Коръән хафиз Коръән укый, таравихта. Коръән хафизга имам әйтә, ди, акча җыйк, ди. Субханалла! Нәрсә өчен Коръән ятладың? Нәрсә өчен ятладың Коръән Аллаһ сүзен? Акчага шулай. Акча сатылдыңмы? Акча алу Коръән укучы хәрәм бит ул. Бу хәрәм золым. Акчасы алу хәрәм. Коръәннең көл дигән сүзе бу Мөхәммәд дигән сүз. Өч хәрефтән тора. Бер сүзе, бер аяты дөньяның бөтен малына җитми. Ә без бүгенге көндә хафиз килә дә, хафизны хәзер китте шул мудага акча биреп, аңа акча җыялар, имамнар, әйе укыган өчен. Ну субханалла. Ну син бит таравих сабабына буш каласың бит. Син бит Коръән укуына буш каласың бит. Мин монда менә акча акча сорашчан килмим. Рия сакласын. Аллаһ Тәгалә шулар әйтер ди риясыларга, кыямәт купкач, Әй Раббым, кая минем изгелегем, кая минем Коръәнем ди. Укыган намазларым, тоткан урак кая дип әйтер ди. Аллаһ Тәгалә әйтер, сез аны дөньяда вакытта кулландыгыз. Дөньяда вакытта рәхмәт алдыгыз кешеләрдән ди. Сезгә миннән бер нәрсә юк ди. Буш. Сезгә миннән бер нәрсә юк ди. Алдыгыз, бетте. Алардан сорагыз дип әйтер ди. Сиңа кеше нәрсә бирә? Ул үзе мохтаҗ. Синең кебек, Аллаһ Тәгаләгә. Менә ул вакытта сиңа кирәк булачак, укыган Коръәннәрең өчен алган акчалар ул вакыт кирәк, сиңа төшәчәк. Ну, анда инде бармак чәйнәүдән, чәч йолкудан беркемгә дә бер нәрсә юк. Чөнки гомер үткән, кире кайтара алмыйсың. Сиңа Аллаһ та ризыкны 50 мең ел элек язып куйган. 50 мең ел, Аллаһ исеме белән әйтәм. Ант итеп, 50 мең ел язылган кодрәт каләм белән. Сиңа биргән ризыкны беркем ала алмый. Нәрсә сиңа ризык беткәнме? Аллаһ сиңа башка җирдә китереп бирә, җир астына чыгара, күктән иңдерә ди. Миңа тәвәккәллек белән тәвәккәл кылсагыз ди. Кошларны ашата бит. Менә бу сүзне без ишетү, без аны никак әйтә алмыйбыз. Ничек инде ашата? Ашата. Ашату өчен шушы дәрәҗәгә ирешергә кирәк. Сәхабәләр тормышына кайтыйк. Сәхабә ала кем булган? Фәрештә булмаган бит. Сәхәбәләр алар бит гаиләсе булган безнең кебек, балалары булган. Алар да шулай бал, бал тотканнар. Бай сәхәбәләр дә булган. Габдуррахман ибн Гау, Сагид ибн Вакас, Усман ибн Гаффан. Бай сәхәбә алар да бит динне ташламаганнар. Бай сәхәбә булган бит. Алар да бит дөнья көткәннәр. Алар сәхәбәләр датавы шундый дәрәҗәгә ирешкәннәр. Хәтта үләп карагыз, су өстеннән бу әкият түгел бу, тарихта бу. Су өстеннән үткәндә сахабәләр, алар йөрәкне бәйләгәндә тәүхид, Аллаһ белән. Алар нәрсә әйткәннәр? Әй Раббым, безгә ярдәм бир. Атны тизгенә тоталар өчен бисмилла чыкмыйлар су өстенә, батмыйлар. Күрәсезме? Моны күргән кешеләр, моны күргән кешеләр шул, шул кафирләр. Боларны җиңеп булмый ди, су өстенә бара. Күз алдына килә, гаскәр чыгып килә. Су өстеннән. Әкият түгел бу. Ну бит бездә шулай буласы килә. Ну алар бит кеше. Безне кебек. Нигә без шулай түгел? Коръән укыйбыз. Коръән кулда Аллаһ китабы шулай бит. Ә нигә без үзгәрмибез? Мусламан хәб үзгәреп баралар бит. Әллә Коръәннең аятлары үзгәргән, юк үзгәрмәгән. Аллаһ исә алты итеп әйтә. Аллаһ та э, Хижр сүрәсенең 9 аятында әйтә, без бу Коръәнне үзебез иңдердек һәм аны үзгәртүдән үзебез сакларбыз ди кыямәт көне хәтле. Аллаһ исеме алты итеп әйтә, кыямәт көне хәтле Коръәннең һәрбер аяты, һәрбер хәрефе эшләячәк. Башка китап үзгәрсә дә. Сахабәләр шул Коръәнне укыды. Уйлап кара, сахабәләр Коръәнне укыды. Бер 2-3 финик ашап, су эчеп, ач киенчә бөтен дөньяны яуладылар. Җазирә, Кытай границасы, Әзербайҗан, иң дөрес Испаниягә барып җиттеләр. Без бүгенге көндә карагыз табында нәрсә ашыйбыз? Нәрсә ашыйбыз? Табы сыгылып тора. Әле бит шуның өстенә, менә ди көннәр озын инде ди. Кайбер ят ят ятта юк, көн озын ди. Нәрсә ашыйсың, ничек түзәсез ди, субханалла. Нәфсеңә ирек бирсәң, нишлисең, туймыйсың. Нәфсеңне җигән нәрсә, җигәнләү өчен бирде бит Алла Тәгалә. Галимнәр әйтәләр, 200 грамм, 200 грамм ризык җитә. Синең умыртка бадаңны менә шул күтәрергә. 200 грамм ризык җитә. Ә без бүгенге 200 грамм түгел, чиләк белән ашыйбыз. Ә бәрәкәт юк. Ә кая дингә хезмәт? Шул ук сәхабәләр укыган Коръәннең бер аяты да, бер хәреф тә үзгәрмәде. Без үзгәрдек, чөнки алар безгә тәэсир итми. Ни өчен? Без үзгәрдек, калеб үзгәрде. Безнең калебләр китте. Яшереп атырым түгел. Без раб динар, раб дирхамы, раб раб одежда. Әйе, без шушы раб работы, менә дөнья башлыйбыз. Без шуңа китте башыбыз белән. Хочешь, не хочешь, әйтәбез. Тилсәм, син шуна китте. Аллаһ Тәгалә әйтте бит, Аллаһ Иисус әйтте бит. Сезне о ди бәхетсез акча куллары ди. Менә бездә карасак, үзебездә бездә ул нәрсә юкмы? Кул, куллы акча кулы юкмы? Менә бер мисал китерәм. Акча керсә шатланабыз. Акча, акча кермәсә кайгырабыз. Хәтта төшереп югалтсаң, бер шул акчасын. Менә син араб динары. Агузы биллә. Кайгырма, сиңа төшереп югалды, синеке түгел ул. Башка кешеләр бирде. Синеке түгел ул. Синеке Аллаһ башка җирдән бирә. Гакыйдәң дөрес булсын, тәүхидең дөрес булсын, Аллаһ Тәгалә сине ашата, кошлар ашаткан кебек. Мөхтәрәм җәмәгате мөслим, менә бу Рамазан ае, 10 көне үтте, рәхмәт ае, рәхмәт көне, шулай бит? 10 көнне рәхмәт көне. Башыбызга ой килгәне булдымы? Менә 10 көн үтте. Бу бит Аллаһ Аллаһ Тәгаләнең 10 көне рәхмәт көне иде. Шушы спискка керәлдемме мин? 10 көненә. Әллә юкмы? Борчылуга тиеш бит. Без бит хайван түгел. Хайвандагы борчылу юк. 10 көне үтеп китте, мәхфирәт көне. Мәхфирәт. Ян ярлыккан укыды, гөнаһларым ярлыкканды микән ди? Без борчылга тиеш. Болар үтте хәзер инде 10 көн узды да ахыргысы уттан котылу көне. Без болар борчылга тиеш. Борчылмасак, менә без килеп табында гына, монда хәзер нәрсә ташыйт итеп, ашап эчеп кенә. Бер нәрсә Аллаһ турында, пәйгамбәр турында искә алмыйча без кайтып китсә берне. Нәрсә була? Берсе ләммим Аллаһ турында сөйләми. Әйтерсең, гүя ашау өчен генә җыри, акыл калган кешедән. Бер сүз, киттеләр гайбәткә дөньясына. Эй, дөньясы, эй, мысык, менә бу неен югалткан, ди, акциясен югалткан, ди. Субханаллаһ. Менә нинди дәрәҗәдә без. Ә без бүгенге көндә безне безне яратсыннар дибез. Ничек безне кеше яратсын? Безне ничек дөнья яратсын? Без хәзер Аллаһ диненә киттек, читкә. Алла диненә китте бер күңел белән. Бер галим әйтә бит, әгәр дә имам кеше ди, өй салса ди, өй салса ди, дәрәҗә ирсә имам, ул китә ди диннән ди. Китми ул. Аны күңеле китә ди. Гәүдәсе монда кала. Менә без бүгенге көндә Аллаһ Тәгалә безгә ни өчен җиңү җиңү бирсен кәферләр өстеннән? Җиңү бирми, до тех пор Аллаһ син ат итәм. Аллаһ диненә сахабәләр кайткан кебек кайтмыйча торып. Үзебезнең тәүхидебезне, гакыйдәбезне дөресләми торып, Аллаһ җиңү бирми. Инна Аллаһ ла югайру ма бикауми хатта югайру ма би анфусихим ди. Менә сөйләгәнгә сүз дәлил. Аллаһ Тәгалә бер положение, бер нәрсә үзгәртми халәтне до тех пор кеше үз хәлен үзгәртә хаша алмый. Субханалла, бу аят мәсух түгел. Ягъни бу бу аят админин түгел, насих ителмәгән. Бу аят шли, кыямәт хәлне. Аллаһ Тәгалә үзгәртми бер кавымның да халәтен ди, ул кавым ди үз халәтен үзгәртә дә чаклы ди. Мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә безгә шушы гомерне бирде. Нәрсә өчен? Уяучы түгел. Вәл гаср сүрәсен генә алыйк. Әгузу биллахи минәш шайтан. Вәл гаср иннәл инсана ләфи хуср ди. Замана, икенде намазы, дәвер, кич намазы белән ант итеп әйтә. Дүрт нәрсә Аллаһ ант итә. Ипи белән түгел, аны әни белән түгел, бар ширек, шулай дисәк. Аллаһ исә ант итеп әйтә шушы нәрсәләр белән. Димәк, бу нәрсәләрдә безгә кыйммәтле нәрсә бар. Ләфи хуср ди. Адәм балалары барсы да ди. Бу сөйләүче дә, тыңлаучы кала. Хәсрәттә ди. Ни өчен хәсрәттә? Илләр, ни өчен хәсрәттә ди? Үзләренең шушы яшь гомерләрен, саулык сәламәтләрен дөнья өчен генә корбан итеп зарарлануда һәм кимчелектә ди. Кемнәр хәсрәттә булмас? Илләлләзина аману, амару иман китергә. Әмәл вә гамилу салихати изге гамәл кыла вә тавассау бил хакки вә тавассау бис сабр изге гамәл кылган һәм дөнья дин мәшәкатьләр сабыр иткән кешеләр хәсрәттә булмаслар ди. Инде форсаттан файдан әйтәсе килә, бөтен кеше бүген переполох, куркуда, шушы коронавирус дигән йогышлы чир чыгуда. Җәмәгать курыкмагыз. Аллаһ исем әйтә, курыкмагыз. Күңелегезне тынычландырып әйтәм. Язган икән бу шушы җирдә үләчәк, үләчәк бу шушы җирдән. Но әмма ләкин татар булып түгел, хайван рәвешенә түгел, ә мөселман булып үлергә кирәк. Иллә вә антум муслиму Коръәндә әйткәнчә. Әгәр дә язмаган икән, шушы кешенең янында утырыгыз. Сез шушы җирдә үлмисез. Дәлил китерәм. Ни өчен бүгенге көндә эпидемиологлар маскалар киеп, комбинезоннар киеп эшлиләр һәм шулай вафат булып китә? Аларга шульки язган бу чир белән үләчәк. Оттого, что анда эшләүдән түгел. Ю-ю-ю, анда анда эшләүдән түгел. Аңа язган. Халид ибн Валид кем белә? Халид ибн Валид полководец, бер сражение оттырмаган. Юган вакытта Халидның тәнен караганнар. Хәнҗәр, кылыч, сөңге кадалмаган җир калмаган. Бөтен җирдә как бы тегүле. Халит инвалид. 200 процент Аллаһ ант итә, йөзгә түгел. Сугыш кырында үлергә тиеш иде. Ул бит уртасында йөрде, пик монда. Үлмәгән. Насип булмаган. Анда мәгънәсе бар икән. Уку кишу аңладым. Сайфулла, Аллаһ кылычы дигәннәр. Үлгән булса, Аллаһ әле кылычы сынган булыр иде. Ул исән. Аллаһ кылычы әле дә. Аллаһ әкбәр. Исән, Алла кадәр ул түшәктә үлде, нәрсәне үлгән вакытта, менә мин бүген үләм, ди. Дохлый, дөя кебек, верблюд кебек, ди. Ә хәтта ул теләде сугыш кырында үлергә. Без беләбез, иннәмәл әгъмәле биннияте, һәрбер эше мөэмин нияткә, нияткә корылган. Ул теләде, шәһид булып әлбәттә киткән, иншалла. Чөнки ул полководец легендарный булды. Менә Халид ибн Валид, Үлгән булды сугышның уртасында, үлмәгән бит, исә калган. Менә мөхтәрәм җәмәтәр, сез коронавирустан куркырга кирәкми. Куркырга кирәк бүгенге көндә Аллаһ китабы өебездә, шушы Коръән белән гамәл кылмыйча, буш капчык белән чыксак, имансыз, динсез чыкса, юлсыз. Менә бу куркыныч. Куркыныч бу. Бу коронавирус чирдә куркыныч түгел. Син намаз укысаң, тәхарәтле булсаң, ураза тотсаң, үлеп китсәң, сиңа шәхид савабы дип пигамбәр саллаллаһу әйтә. Мин ул чирдә курыкмыйм. Чөнки ни өчен миңа язылган инде ул. Күпме яшисеңне, күпме гомер биргән, ничек күпме ризык ашыйсың, нинди чир белән үләт язылган. Мин аны уйламыйм да. Ва харихи ва шарихи мин Аллаһ тәгалә вал бахс багдал маути. Тәкъдирнең яхшысына яманына иман китердек ди. Соң иман китердең, тәкъдирнең яхшысына яман. Тыныч бул, кардәшем. Тәкъдирдә язылган икән, син беренче үзгәртә алмыйсың. Чебен дуласа да тәрҗәне вата алмый. Үзгәртә алмыйсың, тәкъдиреңә буйсын. Килде икән шушы чир сиңа. Аллаһ та сабырлык сора. Нәрсә өчен? Сине бәлки дәрәҗәгә күтәреп титәндер. Гунахларың пакълыйдыр. Без бит берәр нәрсә булса, эх, үлемне куркам. Хәзрәт чилеме, пожалуйста. Зинхар өчен үлемнән сөйләмә куркабыз ди. Әмма тәм ничек куркасыз? Ә менә Мөхәммәд галәйһиссәламнең хәдисе тормышка ашты. Кыямәт алдыннан ди, сез үлемне курка, ә дөньяны сөярсез ди бик каты ди. Дөньяны каты сөябез, субханалла. Намаз укыганда дөнья башагат керә. Ә бит дөнья эшләгәндә бит Аллаһ турында уйламыйбыз. Сез ди дөньяны бик каты сөярсез ди, үлемнән курка башларсыз ди. Менә Аллаһ исәк, шулай бит менә бу көндә. Үлемнән курка башларсыз, курыкма. Кар кешегә язылган инде. Инна лиллахи вә инна иләйхи раҗи кайтасың Аллаһ хозурда. Менә нәрсә белән кайтасың, иң әһәмият шул. Кем булып кайтасың? Кем булып кайтасың? Менә шул әһәмиятле. Мөселман булыпмы? Кулыңда Коръән бул, әллә кулыңда Коръән була торып, намаз укымыйча, намаз уку фарыз була торып та, буш чыгасың икән бу тормыштан. Менә монысы кеше өчен аяныч. Бу аяныч түгел. Кулың киселсә дә, аяң сынса да, бу куркыныч түгел. Болар төзәлә. Ә менә кил иманны, иманны ала алмыйсы сатып. Юк, иманны ала алмас. Иң зур байлык ул, иман байлыгы. Аны бәхәсе юк, кыйммәт, ул кыйммәтле, бәхәсе юк аның. Ул бетми. Шуңа күрә немец шагыйры Гетте Коръәнгә карап иман китергән. Нәрсә ди? Сез ди юынсагыз да, муйчага кереп тыкынсагыз да, укыган гыйлемегез үзегездә кала ди. Үзегездә кала китми. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать менә вакыт бар. Рамазан бара, әле кемнәр тәүбәгә килмә, кемнәр намаз да түгел, кемнәр әле ураза тота алмый, ураза тотмый, дөресрәге, сау сәламәт хәлендә. Фидиядеңә түлим, шуна котылырмын ди. Котылырсың. Аллаһ синә разый булса әгәр дә. Әгәр дә сау сәламәт хәлендә роза тотмасаң, җавап бирәчәксең. Шул хәл ризык ашап, безнең Әби бабайлар торгызсан ха кабердән, болар күрсә безнең исе китәр иде. Без бит бүгенге көндә дөньяның карагыз нинди ризык ашыйбыз. Ә кая шөкер, ә кая канәгать, ә кая Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтү? Шөкер шушы инде Аллаһ Тәгаләгә намаз уку. Арак эчүне генә зина кылу, урлауны кеше бүген гөнаһка саный. Әйе, әйе. Сорасаң, син намаз укыйсың, юк ди. Мин арак эчмим ди. Мин зина кылмыйм, урламыйм ди. Мин күрем чиста ди. Субханаллаһ. Синең күңелең чиста түгел. Наоборот, күңелең синең тутыккан тимер, әшәкеләнгән. Чистартырга кирәк намаз белән. Намаз укымау олы гөнаһ. Мән ләм юсалли фахуа кәфир, диде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Үзенең бер хәдистә. Кәфир белән мөселман арасын намаз аера. Намаз аера. Менә карагыз, намаз пәрдә. Син кайсы як пәрдәсә? Сорау бир, инсан. Кайсында син? Бу якта, мусульман ягы, или кәфир ягынамы? Ә без бүгенге намаз укырга вакыт таба алмыйбыз. 24 сәгать эчендә син ничек намаз укырга вакыт таба алмыйсың? Галимнәр әйтә 45 минут намаз укырга вакыт җитә, 5 вакыт җитсәң. А аның карап ашарга табабыз вакыт. Ашама дим, намаз укымак эшләргә. Вакыт җитсә, минем сүзне искә ал дим. Ашама, синең бит вакытың юк дим. Ә көне-төне ат эшләргә, өчәр смена, кайтып керми, семьясын да күрми, баласын да күрми бичара. Аңа вакыт таба. Ярый әле Аллага шул коронавирус чире булды. Хәзер бераз семьяларны, семьялардагы балалар күренә башлады күзгә. Хатын янда беленә башлады. Элек хатынны күргән юк иде. Көне-төне шавып, дөнья азгарып, баш аягына китеп. Хадис Кудсида Аллаһ Тәгалә әйтә, Хадис Кудси изе хадис. Аллаһ белән килгән. Пәйгамбәрнең үзе үз сүзен әйткән. Эй, ди, адәм балалары ди, эй, инсаннар ди, Сез, ди, шушы дөнья өчен, бу дөньяның мавыктыргыч тозакларында, ди. Менә ловушкалар бармы тозакларында? Бал өстенә кунган чебен мисалында, ди. Бал Бал өстенә чебен куса нәрсә? Озаграк торса, ди, чебеннең ди аяклары балга батып ди хәләк була, ди. Менә сез дә озак маташсагыз, дөнья белән генә яшәсәгез, сез дә хәләк буласыз, ди. Мөхтәрәм җәмәгате мөслимин, Рамазан айы бара, бу бәрәкәт алы бара. Сахабәләр ярты ел көткәннәр менә. Шушы Рамазанга ирешә алсак иде. Ирешкән кеше бәхетле, ирешә алмаган кешеләр инде хәтта теге дөньяда барзахта яталар. Без дә шунда кайтабыз, кайтмыйбыз дигән сүз түгел. Менә сахабәләр Рамазан шәриф үтеп киткәч, ярты ел тагын теләгәннәр Аллаһ теләге, эй Раббым, Без инде шушы тоткан уразаларыбыз кабул булса иде. Түгел теге, менә бүген ураза тоттым да, теле белән кешеләр җиттем, намаз укыдым да инде, ничек кирәк, шәләй бәләй генә. Алай түгел. Сахабәләр кебек борчылырга тиеш без. Кайгырырга тиеш. Әй, кабул булдымы минем намазым? Кабул булдымы минем тоткан көне бу уразам? Әллә юкмы? Без һәрберебез дә шуны уйланырга тиеш, мөхтәрәм җәмәгатьле мөслимин. Чөнки Аллаһ Тәгалә гомерне кешегә Кыска гына вакыт бирде. Ком сәгате кебек ул агып тора. Артмый, менә бу мин сөйләп торам, сез тыңлап торасыз. Бу ком сәгате ага һәмме бездә дә. Ә күпме калган? Әйләндереп булмый бит бу иттереп кенә. Юк. Кире агызырга булмый. Булса, азыр иде. Ком сәгате кебек ага. Ә күпме калган? Ә бүген җиткәндер кемгәдер. Үземәнгә килгән төсле яши. Без монда кунакта гына, командировкада гына. Дөнья йортына фани, куллу мән галәйха фән ди, Ар-Рахман сүрәсендә. Бөтен дөньяда булган тереклек, күзгә күренгән, күзгә күренмәгән, юкка чыга, мәхлук. Вә ябка вәҗху раббика зул җәлали вәл икрам. Аллаһ Тәгалә үзе генә мәңге калучы. Мәңге калучы. Мөхтәрәм җәмәгате мөслимин, Аллаһ Тәгалә безнең кем булуга карамый. Син президентмы, син министрмы, шахтермы, монтёрмы, аңа карамый. Хак сүзне сөйләү сәдака диде пигамбарыбыз. Хак сүзне. Хак сүзне кабул итү дә сәдака диде. Өммәтемнең иң бозылган чагында ди пигамбар саллаллаху алейһи әйтә. Өммәтем бозылган чагында берәү ди, минем сөннәтемне торгызса ди, аңа шәһидләр әҗере насыйп итә ди Аллаһ Тәгалә. Шәһидләр әҗере. Күпме без вагаз үзебезгә насихат ишеттек. Күпме үзебезгә рухи ризык алдык. Иң зур байлык ул күңел байлыгы. Күңел байлыгы. Бу ризыклар табындагы бу бәдән, бәдән ризыгы гына. Кешенең күңеле бай булса, әз генә әйтәмез, аш ризыклар туклана ул. Әйтәмез, сахабәләр ач киенчә бөтен дөньяны яулаганнар, исламны таратканнар. Ә без хәзер күп ашыйбыз. Үзебез туйсак та, күзебез туймый ашыйбыз. Өлкән ише хезмәт итеп булмый. Гафләт баса. Кызганыч, мөселманнар да бүгенге көндә шушы дөньяга ияреп бара. Әбу Муса Әшгари кем ул? Бөек сахабә, бик яхшы матур тавышлы булган Коръән укучы. Аның мәктәбе булган. Шул мәктәптән чыгарганда үзе укучыларына әйтә торган бар, шәкертләргә, белегез ди, сез Коръәнне укыдыгыз, бу Аллаһ китабы ди. Карагыз, алар Коръәнне укыганмы акчага? Белегез ди, шушы Коръән ди, сезне алдыннан Коръәннең артыннан барыгыз ди. Коръәнгә иярегез ди. Ягәр дә сез иярсәгез, шушы Коръән артыннан барсагыз ди, сезне Коръән җәннәткә илтә. Уңышка ирештерә, ди. Әгәр дә, ди, белегез, ди, шушы Коръәнне, ди, менә бүген көндә кайбер инсафсыз дин тотучы мөселманнар кагыла. Әгәр дә ташласагыз, ди, нәфсегезгә ияреп, артыгызга, ди, нәфскә ияреп, менә мин болай телим, ди, белегез, сезне шушы Коръән сезне җәһәннәмгә илтә, сезне хәлак итә, ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи хадисе бар. Бу Коръән сиңа кыямәт көненә шәфәгатьче була. яклаучы була, бу сиңа я дәгъвачы була, кемгә шәфәгатьче була, кем шушы Коръән белән яшәгән, шуңа соответствие тәнгә муафик килерлек гамәл кылган, шушыңа шәфәгатьче була. Кем шушы Коръәнгә вапреки яшәгән, ягъни теле берне сөйләгән, гамәле икенче төрле булган, бу аны хәлак итә. Шуңа күрә Гомар ибн Хаттаб ул икенче халиф исламга күп хезмәт иткән. Нәрсә ди? Сез Кешеләрнең, ди, матур иттереп Коръән укуына карап алданмагыз, ди. Карагыз да, сөбханалла, матур итеп берәү Коръән укыса, ди, аңа карап алданмагыз, Кахушкан. Сез, ди, аларның кылган мәшһүр Коръән укучыларының гамәлләренә карагыз, ди. Гамәлләренә карагыз, алар ничек яши? Менә ничек яши алар? Шушы укыган Коръәнме яшиме ул? Менә бөтен хикмәт шунда. Без Аллаһ китабына укыйбыз, ди. Аның гамәлләренә карагыз, ул ничек яши, ди. Сөбханалла. Димәк, Уку бер, ә яшәү икенче. Минем гел һәрдаим кабатлый торган сүзем бар. Намаз укырга өйрәндек, Коръән укырга өйрәндек, ураза тотарга өйрәндек, но әмма ләкин шулар белән яшәргә әле өйрәнеп без җитәлмәдек. Без хәзер вәгазьне дә тыңлаган вакытта игътибар итәм, менә күп җирләрдә йөргәч, колак белән генә тыңлыйбыз. Колак белән тыңларга кирәкми җәмәгать. Чөнки колак белән тыңласак, моннан керә бер яктан, теге як чыгып китә, сызгырып. Йөрәк белән, калеб белән тыңларга өйрәнә кирәк. Колак наша тыңлап, йөрәк аша үткәрә кирә. Шул вакытта гына безнең менә бу мичкә яккан кебек, мичтә калинлар бармы? Эстесәк алар шуны, җылыса. Шул вакытта кола файдасы. Йөрәк белән тыңласа әгәр дә. Әгәр дә моннан гына кереп тыңна чыкса, файда юк. Вакытка үткәрә без монда. Бушка вакыт сарыф иткән буласың. Әле моның өчен җавап бирәсең. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, намаз уку авыр түгел. Намаз уку өчен, тәүбә итү өчен, иманга, исламга кайту акча кирәк түгел. Тәүбә өчен акча кирәк түгел. Көндез дә, төнне дә, кичен дә Аллаһ та көтеп тора, без тәүбә иткебезне. Арак алу өчен акча кирәкме? Кирәк. Зина акча кирәкме? Акча кирәк. Берәр хәрәм ризык, хәрәм эшне эшләү өчен акча кирәк, кирәк. Ә намаз укучы, Аллаһ юлына кайту өчен, дингә кайту өчен акча кирәкме бесплатно? Аллаһ бушка биргән. Аллаһ Тәгалә бу дөньяны безгә яратты нәрсә өчен? Сумма ла тусалунна яума изин ганин нагим ди. Тәкәссүр сүрәсендә. Сезгә ди бу дөнья байлыгын ди. Дөнья байлыгын ахирәткә хәзерлән өчен бирдем. Дөньяда яшәр өчен генә түгел ди. Күзне, колакны, телне, гыйлемне, кулларны ахирәтегез өчен хәзерлән өчен биргән идек ди. Субханаллаһ. Амин дип утырыгыз эштән генә. Тоткан уразагыз кабул булсын. Бер уразабыз кабул булса, бер ураза, кая куеп үтәрелмәсен савабын ди. Менә бер уразабыз кабул булса. Ә бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит. Кемдә кем бу Сахих Бухаридә килә, дөрес хадис бу. Кемдә кем өметләнеп Аллаһта ризалыгы өчен ураза тотса ди, минем ризалыгым өчен. Гунахларын кичерү өметләнсә ди, аның әүвәлге хаталары, гунахлары юкка чыга ди. Субханаллаһ. Әмма бездә мохтаҗ җәмәгать. Мин дә сөйләүче дә уйламагыз, бу фәрештә түгел, бу шул җир кешесе. Һәммәбез дә гөнаһ җитәрлек намаз укысак та, диндә булсак та, әмма ләкин мөселман кеше биш вакыт намаз укыту сәбәпле ике җомга арасындагы булган кечкенә гөнаһларны юып тора. Ә олы гөнаһны мөселман эшләми, кача анардан. Ураза ул калкан диде пигамбәр саллаллаху алейһи вәсәлләм. Калкан. Менә калкан саклаган бит. Элек урта гасырда сугышчыларны уктан, сөңгедән, кылычтан Нәрсәдән саклый? Шул уттан саклый. Телләребезне гайбәттән саклый. Аллаһ Тәгалә әйтә бит, хәдис кутида, бөтен адәм баласын эшләгән эшләре ди, гамәлләре ди, үзе өчен эшләнә ди. Уразадан кала ди, Рамазан уразасына кала ди. Менә бөтен эшләгән эшләребез үзебез өчен. Ә ураза миңа ди, мин аңа өлешен бирәм. Ислам миндә белгәнебезчә, уннан алып, бер әҗер эшләгән өчен яхшылык. 700 әҗер савап бар. Ә уразаның 90 кешегә әҗер савабын беркем дә белми. Беркем дә белми. Алла та үзе бирәчәкме? Менә яшереп атырым түгел. Без бит инде дөнья кешеләре. Ураза вакытында ялгыш кешене рәсетеп китергән мөмкин. Сүз белән. Ну, дөресен әйтергә кирәк. Без бит шушы дөнья кешеләре. Гайбәткә керешеп китергә мөмкин тел белән. Кимчелек килгән булып аралаша тотканда. Менә шушы вакытта хәзер мизанга үлчәнгән вакытта безнең гамәлләребез мизан үлчәвенә үлчәнгән вакытта Аллаһ Тәгалә шушыны мин бу уразагыз минем өчен диде бит. Шушы Аллаһ ризалыгы тоткан уразабыз шушыларны паклап җибәрә. Шуларны кимчелекләрен юкка чыгарыр ди. И халык кешеләр җәннәткә кертер иншалла. Җәмәгать, шуны аңлагыз. Тоткан уразабыз, укыган намазыбыз, укыган Коръәннәребез, чалдырган корбаннарыбыз, кылган хаҗларыбыз берсе дә Аллаһ Тәгалә кирәк түгел. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә ашамый, Аллаһ Тәгалә эчми, йокым сорамый. Аллаһ Тәгалә һәрдаим эштә, ул хәзер дә эштә. Мине сөйләгәнемне ишетеп тора, күзәтә, сезне дә күрә. Вә әссиру кауләкүм әвишхару бихи иннәху галиму бизатис судур дей. Сүзләрне кышкырып әйтегез, шыпырт әйтегез дей. Аллах аны гына белүче. Менә мин сөйләп торам, хәзер сез тыңлап торасыз. Нинди уегыз бар башыгызда? Бер төн Аллах белә. Ә мин белмим. Фәрештәләр язып тора. Таха сүрәсендә дәлил бар. Кирамән катибин язучы фәрештә язып тора. Мин бу сүзне нәрсә өчен сөйлим? Ихластан сөйлимме мин? Алар белми фәрештәләр. Алар яза гына. Ихластан бул, Аллаһ риза булсын, белми алар. Без кайчан беләбез? Кыямәт көнне мизан үлчәвендә генә куйгач, беленә. Язучы фәрештә белми, нәрсә эшләгән, ул яза гына эшләгән. Рияму показуга кеше өчен. Бүгенге көндә генә башка кебек. Әллә ул Аллаһ риза булсынмы? Берсен Аллаһ та күрсәтеп тора. Барысын да күрсәтсен. Шуңа мөхтәрәм җәмәгате мөслимин, Аллаһ берсәгә мохтаҗ түгел. Без мохтаҗ. Бөтен нәрсәсенә. Саулыгына мохтаҗ, авырып китсәк, сәламәтленә мохтаҗ. Дөнья байлыгына мохтаҗ, бөтен нәрсәгә. Җирдәге байлыкны, газ, нефть, нинди генә бар байлык шунда җир астында ята. Бөтенесен дә Аллаһ та безгә бирде. Без файдаланабыз бит. Без файдаланабыз бит. Аллаһ файдаланмый бит. Димәк, файдаланган өчен истигъмал дигән сүз бар, куллану. Без үзебез җавап бирәчәкбез. Аллаһ җавап бирми. Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә купкач сорыйчак. Сорыйчак. Иң беренче сорау нәрсә? Пәйгамбәр саллаллаху алейһи хәдисә бар бит, бик куркыныч бит. Әгәр кешенең ди намазы булса ди, кабердә беренче төнне намазы булса, бөтен эше хәерле ди. Кыямәт көне барзах дөньясына тыныч ятыр ди. Кияү икесе йоклаган кебек. Әгәр кешенең намазы булмаса ди, беренче төндә ди, кайткан кабергә, аның бөтен эше харап ди. Хәсрәттә барзахта җаны ята. Без мөмин мусламан булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә Ибраһим сүрәсендә шуның хакта әйтә. Әгәр дә менә без мөмин, мусламан булып вафат булсак, Аллаһ суб ант итеп әйтә, безнең өчен, бездән соң, без үлгәннән соң, безнең өчен мусламаннар дөнья, җир йөзенә мусламан дөнья калачаклар. Мәккәдә җир йөзенә кая булса, ни өчен? Коръәндә аят бар моңа. Мусламан булып үлсәк, без догага ирешәбез. Дога, дога безгә бара. Мусламан булып күчәлмәсәк, дога безгә бармый. Димәк, шуны аңлаша, мөселман бул, вафат булу кирәк икән. Илля ва анту муслимун Коръәндә әйткәнчә. Табын тирәсенә утырабыз. Менә без 100 еллар Аллаһ сиңа антый итеп әйтә. Бер кем дә калмый монда. Пәйгамбәр сас әйтте бит, 100 елда бер генә калмый дигәч, иң соңгы сахаба бул Туфа ибн Гамр вафат була. Менә монда да 100 еллар бер безә калмый, үлеп бетәчәкбез. Бәлки бу искадрлар онтылды, исемнәребез юк. Ә безнең җаннарыбыз бит барзакта, Аллаһ хозурында. Тән генә вакытча үлгән. Тәнне үтерү өчен җанны чыгарга кирәк булды. Ә безгә дога кем кыла? Әгәр дә без мөселман булсак, Аллаһ Тәгалә юлында булсак, безне искә алып, безнең өчен дога кылалар. Хәтта алар безне исендә белми. Дога кылганда мин шулай дип кал, эй Раббым, иман белән яшәп, иман белән күчкән кулларыңны, Рухың шат кыл дим. Бер тән дә батыр сикерә. Кирәкми каберстанга кер- кергәч, ә бу кем икән, бу мөселманмы, ә бу кәфер микән, бу бу намазданмы, юкмы дип йөрергә кирәкми. Ә без бүгенге көндә кызганыч татарның дин белән яшәми, дин белән яшәми. Үлгәч аңа дин кирәк, җеназа кирәк, хәзрәт кирәк, җурга кирәк. Иманым камый, Аллаһсым алды дип әйтеп әйтәм. Шушы кулларым белән бик күп кеше җирләгән кеше була. Кәфенерләр, җуарлар, ш- кәф, ягъни җеназаны укырлар. Ә син укымаган намазыңны алар сиңа түләрләрме? Бирерләрме? Бирми. Стенаңда инеп торган шамайлар синең өчен укымый. Сиңа анда кем бирә боларны, укымаган намазларын? Шулар өчен син җавап бирәчәксең. Без бит бүгенге көндә менә бездә татарлар шуны каян килгәндер бу? Үзе Аллага ышанам ди. Пәйгамбәргә ышанам ди. Син үлемгә ышанасың ди, сорап ышана хәзрәт ди. Ә үлемгә син әзерме дигәч, Юк ти әзер түгел ди. Су нәрсә көтәсен субханалла. Кая намазың, кая рузаң, зәкәтең. Әй бер җиргә куяр әле Алла тапшырган ди. Соң Аллаһ Тәгалә ике юлы бар. Бар җәннәт бу Аллаһ юлы. Гыйлем юлы, намаз укучыларга, Коръән укучыларга урату. Бар җәһәннәм бу динсезләргә, намазсызларга, иблис шайтан юлында йөрүчеләргә. Син кайсы юлда соң дигән? Юк ди монда иблис юлына утырасың килми ди. Мин ди Аллаһ белән бу җәннәтне керәм ди. Сум субханалла, синең аягың басмаган, авызың иман белми, артын комган күрмәй. Син шушында бармакчы буласыңмы? Әллә син бу дөньяда барган кебек кенә сарыкны текарда кертеп җибәрә кебек шулай җиңенә кермәкче буласыңмы җәннәткә? Җиңенә керә алмыйсың, Аллаһ сине ант итә. Аллаһ да Коръәндә 214 аят бар. Бакара сүрәсендә ачып укыгыз, тәфсир бар. Эй мөминнәр, аз гына гамәл белән ди, җиңел генә җәннәткә керергә хисаплыйсызмы ди? Сезгә хәтле килгән мөэминнәргә авырлык килмәде. Сезгә авырлык килгән юк әле ди. Хәтта алар көчләре бетте. Хәтта пигамбәр Мөхәммәдгә үзе әйтте, "Кайчан Аллаһ Тәгаләнең ярдәме безгә килә" ди. Аң булыгыз ди. Аллаһ юлына нык торган мусульманнарга тиздән Аллаһ Тәгаләнең ярдәме киләчәк ди. Җәмәгать, Боларны мин әйткәннәрне үтәп була. Им, имам акча түләп, җеназа укытып бутып була. Ну, белегез, син укымаган намазларны син укыган фарызлар өчен син җавап бирәчәксең. Җәһәннәмгә кермичә калырга мөмкин, әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән әзерләнеп барсаң, әзерләнеп барсаң, Коръән укысаң, намаз укысаң, хәрәмнән саклансаң, мәңге калмасын Аллаһ сине чыгарачак бер тәүхид әһеле булган өчен. Әгәр дә намазсыз күчсәң, бу куркыныч, җәһәннәмгә керәсең бит. Коронавирус чорында үлү куркыныч түгел, намазсыз чыгу куркыныч бит. Үлем хак бит, беркем дә котыла алмый. Үлем хак. Нигә без шуны уйламыйбыз? Без кеше бит, адәм баласы яши бу тормышта. Я үзенә җәннәтне хәзерли, я җәһәннәмне хәзерли. Ике кайту юк, ике тапкыр без бер аккан суда кыйналмыйбыз. Аккан суда без кыйналмыйбыз ике мәртәбә. Су агымнары агып китә. Нигә без уйламыйбыз? Нигә ахиятебез турында бераз уйламыйбыз? Менә бүген миңа гомер бирде Аллаһ Тәгалә. Ничә ел миңа гомерне бирде, ашата, эчертә. Бер көнне ризасыз калдырмый инде Раббыбыз. Иртүк тордым, сау-сәламәт, мин караватта шулай торам, әлхәмдүлилләһ раббил галәмин. Кичтән үлгән идем, Раббым, син мине яңадан кайтардың, дим. Сөбханалла, дим, менә бу дога бу. Кем сине җоклатты, кем синең йөрәгеңне туктатмады, кем синең баш өстендәге крышаны ишеттермәде? Бу достойны түгел, лаек түгелме аңа без гамәл гыйбадәт кылырга? Рәхмәт белән рәхмәт кайтарырга. Без Аллаһны яратмыйбыз. Ни өчен яратмыйбыз? Уйламагыз яратам дип. Тели генә әйтәме? Яратсак без Аллаһ Тәгалә буйсыныр идек. Сакал да юк бит. Мин пигамбар саллаллаһу сөннәтен дип мин яратам ди. Үзең яратмыйсың син. Яратсаң син синең аның сөннәтен чакалышып иягендә күренер иде. Синең рәвешеңдә киемеңдә булыр иде. Кәферләргә ошарга тиеш түгел син. Мына ки Adidas, мына ки футболкалар җөреп. Син киемдә дә ошарга тиеш түгел кәферләргә. Ризыкта да ошарга тиеш түгел. Син аларга сәлам бирүдә ошарга тиеш түгел. Гамәл гыйбадәткә түгел. Аллаһның истәтте бит. Миннән сор, ди, миннән сор, ди. Сез, ди, по пятам адым-адым барачаксыз, ди. Хәтта, ди, кәлтә еланы кереп киткәнче тишеккә, ди, варан. Шунда иярәчәксез. Я Расулла, кем бу дигәч, әхел китап ягъни Яхуд Нәсара иярәчәксез, ди. Мөхтәрәм җәмәгатьле мөслимин, Аллаһ Раббыбыз һәр барчабызга шушы Рамазан ае шарифтә, бу изге кичәләрдә һәрбарсыбызга да тәүфик инсаф биреп, кылган гамәлләребездә Аллаһ разый булсын. Кемнәр намазда булмаган, менә бу бу сөйләгәннәр соң вәгазьдә, кемнәр шул намазларга басырга бер сәбәп булсын. Кемнәр ураза тотмаган әле, ураза торга бер сәбәп булсын. Тоткан уразаларыбызны Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Бәндәшел кылган хаталарыбызны Аллаһ ярлыкап, соалсыз, хисапсыз, бернинди расчетсыз җәннәткә керергә насыйп булсын һәр барчабызга. Садакаллаһу азим.